tiri kungoda kuti kumatruck drivers zvandakamafungira ka kana ndikatongoona hwana wayo ka ndogona kutoita utsinye chaiko chaiko bcause vakandiitira utsinye vafter kundirepa kutanga kutaura zvisina basa zvekuti kwanzi ndini ndini ndakavakechesa inini But lion found.
after nyaya yemusikana wekumvuma yatenderera musikana auya neside rake renyaya Musi wa 4 June chakaitika ndechekuti ndakabva kwasister kwasisi vangu kuGweru Mhm. ndichiuya kuzoona boyfriend yangu kumvuma ndikamira paroad pakaita truck rakamira kumberi kwangu ndoparati uri kuenda kupi ndaisitorina mari Chinoshamisa vanhu vakawanda ndechekuti Aibva kuGweru kwese uko asina mari apa achienda kunoona boyfriend. Boyfriend type ipi isingapewo musikana mari yebhazi? Ndikuenda kumvuma zvikanzi unobhadhara mari ndikati hana mari zvikanzi pinda ndopatachabhadharisa musikana akanaka siveri ndopandikati it's okay ita basa henyu vanga vane vanhu vanga vari two nemumwe mukomana zvikanzi zvikanzi zvikanzi iwe musikane inda mazamu ako akamira chii chii chii ndikati hanti ndeangu here ndopaatanga kundibata bata mazamu angu tasvika mumvuma ndopavambonyarara nyaya yayi ndopandatanga kutaura zvamama wangu ndopazvikanzi saka kumba wakabva rini ndikati two weeks ago two weeks Pane two weeks ndabva kumba zvikanzozvirara paye ndikati kwasisi wangu sometimes ndairara pamusango kana kana kuti friend yangu zvikanzi
zvikanzi chii enderera kumberi zvikanzi ndopa mumwe wacho ndopa wekutanga ndopa Ndopatura patakasvika pamvoma one wacho ndiye akagadzira bed zvikanzi wochirara apa kwavira aude wani mota pazonosvika kuchivhu andiwati ukuenda kuchivhu pandikati ee eh. zvikanzi chirara pabed vakatanga vachitaura nyaya vakagara pamasiti ndakatozongoona one wacho akundibvipezisa kubvisa hembe One wacho ndopauya kumusoro. One wacho akatanga kundiri kurara neni ndiye akaposta mavideos angu Alright.
Saka uri kuti pane nyaya iri kutenderera pa, pa, pa, pa, pa social media e, yemusikana akapfeka sketi yepink netopi yepink musikana wacho ndiwe e, ndiye nini ndiwe wakapostwa nematruck driver anga akupa lift West kubva kwa kuGweru uchienda kuMvuma akakurepa ndizvo mm. saka iwewe kuGweru wakabva nguvai mahalf five mahalf five mukazosvika nguva yekumvuma handichanyatsoziva hmm, hmm.
asi kwanga kwasviba anga ava kwakwasviba pawakasvika asina atombonyanya kusviba kuba mm. but ndakati ndoda buruka but vakaramba orit saka ko ivo vane nyaya yavari kutaura yekuti wakavati ndipe 500 chii chakaitika vakati kana usingadi kana uchida kuti uri kuda here kuti ukuda ndotiripotera here kana kuti ukupa mari ukuda mari kuti usaripoti ndikatanga ndichiti 500 zvikanzi 500 tinoiwana kupi tingatokutora mapics tikakutokutrendesa saka vakabva vakutora mapicture aa ah, ah, kwete usiku mm. half five yamakuseni mumwe mm. wacho ndopaakauya achirara neni muhombe wacho mm. kana akazobuda mutrack ravo tichifamba netsoka kuti ndinomisa malift ekuenda kuchivha vakatanga kuposta vachitora vachiti mashosho huya muone hure huya muone hurererere rinofamba richidyira vanhu rinotanga kuti ndiri under age chichi i didn't know kuti vari kuposta
Alright. I- Unga pagweta umwe akatora futi mapic anda ndakamei akanditi aka- akanditi uya ndikutore mapic because akandona chifo tozvitora mapicture nefoni yangu ndopandati Because mainini wangu vanga vati tione zvachi tione maphotos ako ndopandika mm. vakandiyeu pane kutora mapictures
right e, ungaziva kuti track racho raendapi vakakudza kuti vari kuendepi anzi tikuenda kudinsoni tichizoenda kugokwe oh. vaitobva kugokwe infact vaka pawakataura nawo vakakuudza here mazita avo Vakakupa here mafoni nhamba avo pane zvavakakupa? Hapana akandipa but ndine nhamba dzandakatura mugroup rakafowatwa. Right.
Asi mm, ikezvo vanhu vari kufunga sokuti unomira pamvuma uchikwira matraki ndozvaunoita here iwe? Mm ndiite izvozvo. Unoenda kuchikoro? Aiwa.
Hauenda kuchikoro wakagumira eh, fomani.
Form 1. Nemhaka yei wakagumira form 1?
Tanga tisisina mari. Amusisina mari yekuenda kuchikoro. Mm. Saka mm, unoda kuti chii kune vari kukuona, kune vakaona video rako ri, vakaona picture yako ichitrenda, unoda kuti chii?
Angoti wese akabhilivha ngaabhilivhe izvozvo. ari kuonawo mavideos angu akutanga kubelieve neni but